Альберт Валюлинны яратам мин. Ул минем өчен секс символ. Шо бу, кстати, шалкан бит. Таныш булдыгыз шалкан. Әле ансы шимши стизәк. Алы авылга, шәһәр малае авылга күчте. Әйе, Рубин уйнаучылары белән шул Даку э, пять с половиной миллионов евро дип беләм менә мин. Ну, оена где-то 600 мең китә.
Мөхтәрәм ватандашлар!

ике кат әти булган, ипотекага йорт алган, күп бензин ашый торган Мерседеста йөри. Рамиль Закиров! Номер картага беркетелгән. Сәлам, дуслар! Башлыйбыз!
Бу бит э, теге звездный состав түгелме соң бу? Кайчан безнең шулай башлаганыбыз бар иде, ә? Менә бүген.
Чөнки бездә бүген махсус кунак. О! Э, ничек монда бит инде сине дә ничектер мотор итеп объявлять итәргә кирәк. Э, дуслар, таныш булыгыз, Наил Салаха.
Пока без шулай гына умеем. Сәмсез. Сәлам, сәлам егетләр. Әйе, Акбарс э, к- КВН командасының димәкче. Акбарс хоккей клубының э, Диктор. тавышы, Диктор. дикторы, тавышы, дикторы һәм Яны дисәң дә буладыр инде. Әйме? Күп кеше аны менә шул тавышыннан танып белә торгандыр. Э, һәм шулай ук нинди команда уйнады әле ул КВН? Чын егетләр.
Чын егетләр КВН командасында уйнаган. Саба, Саба. Э, гомумән әйткәндә, иҗат өлкәсендә бик э, кайнап йөри торган, иҗат өлкәсендә дә ерак түгел теге менә бит спортта да, монда да, тегендә дә өлгерә торган кеше Наил Салахов. Башлыйбыз. Әйе, башлыйбыз. Подкаст шәп булырга тиеш.

Бер өченче ел гына киткәндер, әмма дә ләкин ничектер, беләсеңме, ул өлкә шул кадәр якын, шул кадәр барлык кешеләр анда ничектер үзебездеке дигәндәй, шуңа күрә как будто бы күптәннән дип тоела. Әйе, менә шулайрак дип җавап кайтарам мин сезгә. Менә бит.
Әйе. Ну и давай сходу. Кем самый капризный артист?
Татар эстрадасында.
Так. Башкортныкында түгел инде. Башкорт эстрадасында дисәң теге. Смело әйтергә була. Ну юк, давай татар эстрадасында. Самый капризный, минемчә, все понемногу. Все понемногу. Мин алай әйтер дип уйлаган идем. Чөнки кемнедер не политкорректно ә, кемнедер выделять итеп э, салазакиш дип әйтеп теге әйтеп булмый ну, эшлисе бар иң каприз Йо, менимчә, белмим, татар странасында гомумән ничектер э, капризный дигән әйбер аларда юк. Бар күберәк ничек кенә аны матуррак әйтергә менә эфирда. Э, Үзләрен әллә кемгә куеп, Вы... а, ярмы? Да. Вы артистлар бар. Ә, бар гади шундый Рамил Закиров шикелле артистлар.
Әйе. Кашан сүгенә башладым.
Чөтә. Без сүгенәйек? А что такого? Син нәрсә можно тормышта дәвам сүгенмисең, что ли?
Бу бит ТНВга бармый.
И аннан соң без Свободный илдә яшибез. Әйе. Әни караса. Әни караса әйтерсең, ул мин түгел монтаж, это фотомонтаж диярсең. Мин кечкенә чакта ялаем тиге. Җырлар тыңлыйсың бит машинадан да бер сүгенеп алдылар, как будто үзем сүгендем. Да, да, да. Куянда үземә сүгенергә монда Красный плесень кассет шын тапсалар.
Ә берәр э, казуслы хәлләр, э, кызыклы Ой, бик күп, бик күп. Давай берәр. Һәм ул гел ничектер э, ни аркасында ул теге спиртлы эчемлек аркасында була инде ул әлбәттә. Шын мәгънәсендә мин артистлар турында уйлый дөрим, Ну, алар тормышта яхшы дип кайберләре турында яхшы дип уйлый идем. Э, теге Нойшны якынрак танышкач, якынрак алар белән булгач, аңлый башлыйсың. Балар да кеше икән, боларның да начар сыйфатлары бар икән дип. Әйе. Син теге атыркушына сәхнәдә булган артист һәм сәхнә артында булган артист Төрле кешеләр булгалый. Әйе, төрле кешеләр. Күбесе түгел, ә миндә ләкин берничәсе бар. Концерт оештыру өлкәсенә кем белән? Эстрада өлкәсенә. Белмим, Ничек ну, ләктең? вот? Башында әйтеп киткән идек инде КВН белән шөгыльләндек бит инде. А, без. шул планда. Бик күп. Ничектер КВНнан, КВН аркылы э,

бергә КВН уйнаган егетләр, ну, кемгә каршы, кемгәдер, кемдер бер команда булдык без. И все, анда уже собеседование дигән әйбер булмады уже. Просто әйдә эшлибез. 14 гыйнвар хәтерлим иде. Мин собеседование килдем, 18 гыйнвар уже беренче концертка чыгып киттек без.

Э, Казаннан ерак ераграк барган сайын халык теге әйбәтрәк ничектер Татарны күбрәк ярата. Жылырак. татарны каршы ала. жылырак кабул итә артистны гомумән вообще кешеләрне килгән кунакларны ничектер мин әйтмим теге казаннар начар дип әмма дә ләкин әйтәм шуны сын казаннар җитте концертка килергә теге нигә шикелле, театрга шикелле менә әйдәгез безне удивляйте дигән шикелле. Килегез просто. Ну, Рәхәт, рәхәт алып. Рәхәт алып килегез үзегез белән. Әйе, ату киләләр юл торалар теге. Ну, давай, удивляйте дигән шикелле. Ну, да инде ул миңа кажется бит инде барыбер нидән тора теге. Казан бит зур шәһәр, монда постоянно теге

мода түгел инде ниндидер ә, тенденция тенденция барлыкка килде наоборот да проще уже надо менә күптән түгел генә әле альберт валюлин э, артистында концерт концертларында эшләгән идем һәм аны э, концертларында экраннар хәтта теге не задействованы вообще экран даже коймый ул кеше ул просто чыга һәм җырлый понятно бар музыкантлары баянчылары э, ниләре биючеләре юк чыга җырлый все менә моң дигән әйбер чын мәгънәсендә ул безнең татар сүзебез шундый моң ул теге тәрҗемә ителми Чын мәгънәсендә кеше чыга, җырлый и наура инде менә. Халыкка керә, әле тем более Альберт та үзе шундый секс символ дип атадым инде мин аны үземчә. Мин әйтәм, бу тенденция буенча мин дальше пошел. Мин не то, что экраннар ниләр, мин вообще куймыйм концертны просто. Вот, вот. Үрнәк ал. Моң, моң. Гүзәл Уразова, ул килә. Әзерләп.
Ой, прикольно. И получается, син КВНнан менә шунда концерт өлкәсенә эләктең дә, әйме?

Мин теге уенчы буларак түгел идем, ә именно оештыручы буларак идем. Шул Гайдә Шаяртның э, уенында башкарма уже башкарма җитәкчесе җитәкчесе әйе җитәкче идем инде исполнительный директор дип инде әйе шуңа күрә уже э, Анда җыя башладым үземнең тәҗрибәне шушы оештыру мәсьәләләрендә. Юк, мин әле мин әле КВН буенча түгел. Спортка килгәндә.
Спорт буенча.
Спорт электен сен.
Спорт гомумән егетләр. Опять Хантер?
Юк, Хед Хантер ул вакытларда юк иде әле. Спорт минем өчен инде ул бәләкәй чактан мин бит хоккей белән шөгыльләнә дим. Үзем уйный дирем, мин чалы егете. Мин чалда хоккей уйный дирем. Миндә иҗат дигән нәрсә гомумән юк иде.

Саба районында. Да? Это, это знаешь как? Авылга күчтең?
Авылга, шәһәр малае авылга күчте. Ничего себе. Шуннан башланды бит. Бу бит обратная история обычно теге обычно. Шуннан башланды бит инде ул миниатюралар. Үз алдыгызга китерегез, шәһәр малае беренче тапкыр авылда. И вот шалкан чыгадыр, и шул мин бит инде. Шул бу, кстати, шалкан бит. Таныш булдыгыз шалкан. Әле, ансы, э, э, э, аны

Алар 94 нче елгы малайлар. 1095. Безнең һәрбер ел теге бүленгән иде. Һәм дә ләкин без бер ледовыйда шулай бәргәләшәдерик, күренәдерик, күрешәдерик дигәндә. Ә ни өчен хоккей? Ни өчен хоккей?
Чөнки мин таза малай. Үзегез хәзер дә күрәсез. Гомер буе мин бәдәм.

Туп тиги Эй. балалар бакчасына киткәндә сиянең артыннан барайын.
Откуда вы все знаете, брат? Мы готовы. Тиләйем ул. Кара, әзерләнгәннәр болар. Әйе, подкастка әзерләнгәннәр. Молодцы, молодцы. Сухри-мухри Ә түгел. я менә шуннан ничектер хоккейга кереп киттем дә, егетләр. Матур гына уйнадым, Сабага күчтем. Сабада да хоккей дәвам иттем мин уйнавымны, әйе. Аннары алып киттеләр мине Әлмәткә. Аннан э, авылдан еще Әлмәткә күчте. Әйе, әле Әлмәткә бер ел яшәдем. Уже Һәм Әлмәттә, Әлмәттә минем хоккей профессионал теге рәвештә кызганычка каршы бетте. Һәм мин А ни өчен бетте? Дөресен әйтимме? Давай.
Үзегез беләсез спорт. Акчаны ярата. Тем более профессиональ спорт.
Э,

Очень дорогой вид спорта. Шуңа күрә уйныйсың килә икән, акчаңны әзерлә. Хоккейда шулай. Ну, вообще, ул спорт дөньясы ул отдельный вообще, отдельный политика. Ә нинди спорт иң иң менә җүнле? Ну, акча мәсьәләсендә. Пинг-понг.
Шахматтар менә минемчә. И то шахматларда кыйбат торадыр әле. Дыр инде.
Белмим менә хәзер нинди. Менә миннән алыгыз, мин арзанга сатам. Плавание.
Мин бер тапкыр йөзү. Бер абзыйны баба карда алган идем. Аның баласы зур теннис белән шөгыльләнә. Менә ул вообще. Вообще.
Он такой, ну, оена где-то 600 мең китә. Это, это аренда корта.

уже алар спонсировать итә башлады хәзер уже говорит э, җиңелрәк менә мин тыңлап торам да мин дә шулай әйтмәкче ни өчен блаблакарда йөрисез ул ойына вот мин шуңа күрә мин шуңа күрә тыңлап торам да как будто бы бу мужикны әз генә бик нык нык түгелме соң каядыр ол измен түгел может алтмыш мендер бәлки нет ол просто экономит очень сильно очень ну алты жүз мен түләгәч айына экономить итәсең инде
экономить итәсең инде

үзләренә чакыра тип э, испания чакырган типа әйдә э, безнең өчен уйна э, да да синең гаиләң белән безне испаниягә чакырабыз бездә пожалуйста монда уйна аннары безнең өчен уйнаячаксың все испания флагында без барысын да түләячәкбез шулай юниорларны үзләренә менә шулай чакыралар вот шул китмәгән хоккейда да шулай бит инде тоже бала үсә үсә теге НХЛдан, Америкадан дип әйтик, скаутлар килә, күрә балаңны. И 14-15 яшендә уже менә алып китәләр тегендә. Әти әниләр ягыннан караганда, менә мәсәлән, минем улым футбол уйный. Һәм аның э, профессиональ уйнаучы буласы килә. Ул бит әтиләрдән, әти-әниләрдән дә тора. менә анарга ничә бер тугыз яшь тулгач тугыз ун яшь булгач аны берәр спорт мәктәбенә бирергә кирәк ул анда уже по специальной программе теге дәресләр уже былай кирәкми уже дәрес да да и тренировка да и өч дүрт тренировка көненә сүз дә юк кыскартыла но минемчә мин шулай уйлыйм әти әнидән иң мөһиме кирәк мотивация мотивация бирү балага менә әгәр дә әти әни күбрәк мотивация бирә икән ә э, тренировочный процесс вакытына теге керми теге мотивация әйе ну кемдә ничек без былай үстек и минемчә бик бик нормаль булды әле менә аллага шөкер профессионал хоккеист бит инде әйе менә до поры до времени шуңа күрә он алты яшемдә квнга киттем
юк на самом деле просто он яшьлек наил такой әти мин бит понимаешь мин бит хәзер уже сиңа кире дә бирә алам мотивация мин нәрсә ул менә шуны сөйләшмәкче мин вот син әйттең дә хкачилныйда уйнадым дип а вот анда вообще перспективалар бармы соң балалар өчен анда менә скаутлар киләләрме соң ну типа шул ук даже даже ладно НХЛ түгел, ә вот КХЛдан, типа ЦСКАдан. Әлбәттә, аңлатам, әлбәттә, аңлатам, кара. Балалар уйный теге первенстволарда дип әйтик или анда бар менә юхл юниорская хоккейный лига алар шунда уйный бәргәләнә әм дә ләкин анда бит аннан тыш бар бит әле безнең мхл молодежный хоккейный лига э, егерме бер яшькә кадәр уйныйлар анда егетләр әле бар тагын безнең кхлга кадәр всероссийская хоккейная лига анда уже чынлап мужиклар уйный. Һәм әлбәттә, менә шушы КХЛ, ВХЛ, МХЛлар карый, кем анда капкада ничек торганын, кем анда ничек голлар кертә, паслар бирә, тегесен монсын. И һәм һәрбер скаут карый менә үзенең командасы. Чалыга килгәндә, Чалыда хәзерге вакытта э, Челны дигән команда уйный шул Всероссийск хоккейный лигада. Как раз таки шуңа күрә мотивация бик көчле, чөнки сине барыбер балалар бала булганда әле син син менә шушы командага эләгә аласың. Ә анда уже үзеңне күрсәтеп, кем белгән, шул ук анда якын тирәдә Нижнекамск, нефтехимик, шул ук Әлмәт, нефтяник. Или инде, әлбәттә, инде безнең. Ну, Акбарыс, Акбарыс. Фамилиясын, конечно, хәтерләмим, но, по-моему, Түбән Кама егете НХЛны җиңгән инде. НХЛны җиңмәде, ул Наил Якупов турында әйтәсендер син.
Белмим. А, НХЛны җиңде, Кубок Стэнли алды дисең. Да. Алайса ул Михаил Сергачев. Да. Тампа Бэй командасыннан әйе, Нижнекамский егете. Гади Нижнекамский егете, Нижнекамскийда, Түбән Камада туган, үскән, шунда хоккей уйный башлаган егет. Кубок Стэнли.
Әйе, кү- ике тапкыр Кубок Да. Стэнли алды ул уже. Әйе. Әйдәгез әз генә НХЛ турында вот мин Да, да, не да. совсем теге беләм НХЛ, ну мин беләм, что

Һәрбер хоккеистның бар үзенең агенты теге, ну, администратор шикелле. Чем продюсер дип әйтик, әйе. Хоккейда тоже. Начар, начар хоккеистларның э, әтиәниләре. Әйе.
Ну, да. Һәрбер агент, һәр һәрбер агент э, тези шушы клуб белән контракт. Анда һәрбер контракт ул э, теге единый түгел, ул именно личный. Кемнеңдер анда язылган инде һәрбер контрактта менә персональный менә шушы минем хоккеистымны менә шушы командаларга ярамый обмен ясыйсыз икән менә шушы командаларга ярамый ә анда прям список мәсәлән язылган бар шундый очраклар шул контрактларда ә футболда бар бит ниндидер типа отступные бар ну грубо говоря син туризмда

Үзенә команда э, зарплатны төшерә, нитә. Но обычно уже НХЛда не закрепляется он уже. Либо АХЛга китә, аларда тоже теге пониже лига бар, либо кайта безгә Рәсәйгә. Контракт, контракт дигәндә кызыклы м, мәгълүмат әйтим. Әйдәгез. Ну, мин хоккей турында түгел, футбол турында беләм. Әлбәттә. инде. Ә, мәсәлән, монда Алмагы. менә ә, Наилә әйтмешли, ә, персональ пунктлар бар. Мәсәлән, футболистларны алганда, кайберләрнең бар э, персональ пункт, э, аяк тырнакларын үзләре кисергә рөхсәт ителми. Э, специальный кеше кисерә. Да, чөнки ул алай травма ала ала. Нейлмен дигән кешеләр. Э, барселонада барселонада уйнаган э, украина футболисты чегринский бар иде вот анарга үзенә тырнак кисергә ярамый а нхлга эләгеп буламысың вот э, яшь егетләргә то есть ну типа он биш он алты яшьлек егетләр алалар әлбәттә менә аңлатып киткән идем безнең система ничек эшләгәнен шулай ук бар бит әле скаутлар

дигән тренер эшли башлады. Шул скаут по европейским игрокам э, безнең Рәсәй тренеры безнең команданы теге Олимпиада җиңдергән тренерыбыз. Ну, атаклы тренер инде, әлбәттә, Олег Знарок. Акбарста гына бик булып чыкмады. Беренче ел элек. Килеп чыкмады.
Әйе. Ну, ә хәзерге вакытта ул менә шундый скаут һәм алар килә монда Россиягә или Европа берәр иленә һәм карыйлар, Турнир. Уеннарга, әйе, турнирларгамы или э, обычный менә уеннарга теге регуляр. Фил, фильмдагы сыман теге. Әйе. Известный скаут сегодня на игре. Он видел твою игру. Әйе, әйе, менә шуннан чыкты бит инде ул. Юк, онда киноларда да бит шуннан.
Бер система бармы соң вообще в принципе, то есть или алар любой уенга килә алалармы? То есть вот ну, просто анда уйный ди хакачылны белән тракторист берәр нинди анда теге каядыр килә. Сон, килә ала да.
Әйе. Сон шундый менә э, тракторист дигән үзенчә командаларда бар бит менә яңа шул ук теге Овечкиннар, Малкиннар дип әйтик инде, монда Бобровскийлар. Менә шундый командалар, аларның менә эшләре шул. Табырга менә ниндер авылда, мәсәлән, дип әйтик, шундый уенчыны. Алар бар чын мәгънәсендә, алар менә авылларда, ниндидер теге бәләкәй шәһәрләрдә дип әйтик инде, ул уенчылар бар. Аларны менә табырга гына кирәк һәм теге юл ачып җибәрергә. Шушы хоккей дөньясына дип әйтик. Сидни Кросби. Сидни Кросби. Сидни Кросби. Син просто исем, фамилия әйттең. Ситник Росс.
Капитан команды Питтсбург. Пингвинс. Пингвинс. Минарис ил егет. Нинди уен уйныйбыз без монда?
Давай, давай разгоним, кем безнең татар эстрадасында нинди команда булыр иде? Кем кем воротада ни өчен, кем
Ну, менә уже әйтә башладык инде. Винарис ил егет һәм Вадим Захаров.

Мощный. Угу.
Ну, прикольно. НХЛ, э, вообще хоккей. Минем өчен бу дөнья бит вообще прям, ну... Сен вообще хоккей карамыйсың, да? Зур чемпионатларны гына. Ну, теге, ну, да. чемпионат мира, ну, э, НХЛның финалы булса, например, там, и то, теге, ютубта не так, что, теге, прямой эфирны көтеп карыйсың. Шикаят бирә дигәч, димәк карамый, чөнки берничә ел уже шикаят бирүләр юк. Безнең Булганда, Ну, булганда.
булганда, Булганда мин тоже карыйм. бик кызыка. А так прям не, не прям Кубок Гагарина, ну вот финалны карадым инде да. Там. Менә мин- Но Ой, әгәр дә хәзер сорасагыз, кем ул уйнады соңгы финалда дип, мин сезгә әйтә алмыйм аны. Мин тоже әйтә алмыйм. Мин менә плей-офф башлангач, Э, менә кеше хоккей ярата башлый әйе менә мин аны аңладым э, менә син әйтә башладың финал булганда акбарстан мин шуны аңладым һәрбер теге икенче стадияга үткән саен кеше арта кеше наил Алло, ничек хәлләр? Бер ике билет чыкмаганда. Без бит синең белән бер партада утырган идек, хәтерлисеңме аны елрак? Менә шундый кешеләр барлыкка килә башлый, әйе. Хоккей ярата башлыйлар гомумән менә вообще. Шулай инде кеше. Бик дә.
Акбарс, Акбарс командасына кереп китеп, син Акбарста уже, типа, син зарплатада утырасың син бит инде, нидә? Шундый контрактта. Син так китмәдең, кстати, сорауга. Ничек эләктең сен? Беренчедән шул, ничек эләктең? Аңлатып киткән идем инде. Әйе, хоккей уйнадым, хоккей белән яшәдем, хоккейны яратам инде мин гомумән бик нык иттереп, бәләкәй чактан ук. Хоккей һәм Альберт Валиуллин. Хоккей һәм Альберт Валиуллин.

эшли тегесе монсы шуны шомарта шомарта шомарта син ник үзеңне үзеңә чокыр казыйсың ул әйттең бит инде давай дальше
шунда өйрәндем сөйләргә дип әйтик инде
бездә әйтелгән сөйләргә
һәм

яшәгәндә мин бит анда хоккей дәвам итәдер уйнавымны ә я профессиональ рәвештә түгел любитель рәвешендә барыбер уйныйдыр әле дәвам итәдер идем сабада яшәп э, и мине безнең тренерыбыз теге барыбер КВНларда йөрисең, туйдырдың син, тегесе монсы дип, мине утыртты шунда микрофонга. микрофонга, и мин шунда теге, ну, шул уенчыларын тәкъдим итә башладым, э, голларны объявлять удалениларын менә шуннан китте китте әкренләп э, ул вакытта киләләр и казан судьялары казан судьялары тыңлыйлар и о нинди әйбәт тавыш дип тегесе монысы әйбәт алып бара шулай гел ничектер әйтәләр и мин боларга гел әйтәм Казани скажите за меня, пожалуйста. Гарфилд күзләрен шулай ясыйдырымды. Озында әйтегез инде минем турында менә шундый егет бар дип, пожалуйста, ату киләсез тәгел. Әйтәсез шулай дип. И китәсез. И, и китәсез. И все, и Наил кала. Еще и әйттеләрме Казанда получается? Э, получается, барып җитте. Минем теге хатларым дип әйтик. Так, ул, ул көнне искә төшерик. Ул көнне Шалтырата сиңа Билелетдинов. Шалтыраталар. Йо, дөресеңне әйткәндә миңа әйттеләр, җибәрегез типа видеогызны ничек эшлисез? Представляете? Представляете? Прикиньте. И мин җибәрдем.
Мин җибәрдем станокта эшләп утырганымны. А, ты еще нормально.
Ну нет, понятно, были, конечно, мысли были, но в эту сторону я не пошел.
Һәм мин җибәрдем. Кем җибәрде? Җибәрдем видеода. Балар карадылар. Чакырдылар. Так.
Короче, чакырдылар, и мин беренчесендә бара алмадым. И... Представляете, первый год меня позвали, столько лет. Я все как бы пытался, теге Мои года. мои судьялар богатства. аша, ниләр аша, тегеләр, болар аша дигәндәй. Булып чыкмады.

фанатларның кәефләрен күтәрергә кирәк. Иди, закрой их счет, мы там тебе перекинем. Минемчә...
Или ул үзе, үзе просто... Үзе, үзе, ул просто шул тирәдә яши, беренчедән. Ул просто килгән инде үзе утырып алырга, безне күрде, анлады да. Я вам счет закрою. Я вам счет закрою, вы меня не видели. Сез мине күрмәдегез. Егетләр, кызлар,

Шул ук, мәсәлән, Радулов дип әйтик, опять, или шул ук Шипачевлар, алар, әлбәттә, инде в рублях йөзгә таба баралар, ну, йөз миллион, или менә кайтты... Бу еллык нине әйтәсең син? Бер еллык, әй, зарплатын. Скага кайтты инде атаклы Евгений Кузнецов Вашингтоннан. Анын

Ну да. Типа мотивация. Типа, мотивация. Вот, сиңа мотивация. Менә син 20 гол керттең, менә 20 миллион сиңа. Менә син 15 пас бирдең сезонына, менә сиңа 15 миллион. Да. Бу бәяләр һавадан алынган дөрес түгел бу если что. Да.
Так барысының бит инде ул бит получается команда это целая индустрия. То есть ул бит инде күп кеше представляет, что ну типа Акбарс это шул, менә. Ничә, ничә состав анда, типа, ничә игрок?

как предприятие әлбәттә, типа анда әлбәттә, пиар отдел бар конечно, анда бар ниндидер теге мерч ясый торган чуваклар анда маркетинглар объявлять торган кешеләр тегеләр болар юк сүздә юк сүздә юк чын мәгънәсендә бу бит инде акбарс По-другому бит инде ул Татнефть.
Татнефтькә караган.
Һәрбер команданың шундый ние бар да, то есть э, спонсорский Тагын әйтергә кирәк, Татнефть ул бит Акбарсны гына э, спонсор итми, ул спонсор итә бөтен системаны. Менә бит безнең Акбарстан тыш бар бит шулай ук э, Всероссийск хоккейный лигада уйный торган Барс командасы, мәсәлән. Менә сиңа тагын бер ничә кеше анда тоже. Аннары сон вот Әлмәт всероссийский хоккейный прошлогодний чемпионнар. Әлмәт, менә сиңа тагын бер ничә кеше. Аннары сон МХЛда уйный безнең Ирбис дигән команда, молодежка. Мин аны заправка гына беләм. Анна, вот, аннан тыш әле бар ЮХЛ шул, юношеский хоккейный лигада ТГЛны чемпионнар булды. Хайваннар исән үлә.
Монда барс, менә монда Әйе, ирбис. бездә, кстати, да.
Да, монда менә.
Керпе.
Юк, Керпе, прикинь, команда. Нет, это кер- керпекәй. Керпе, керпекәй.
Синең зарплатаң күпме?
Уенга 6000. 6000 түләр уен өчен. Нормально. Бер уен 6000 мин. Ә, о- А, аена айына? күпме?
Уен.
Бер уен.
Ике булганда инде юбилей. Бер ике булганда булды там ирәләр инде. Ул уен инде.
Э, Акбарсның гына есе бер. Есе брать Акбарс 8 6 8 уен. Э, ләкин аларга кирәк, мин бит әле аннан тыш менә әйтеп киткән Барс, Ирбис, әле анда да эшлибез. Шуңа күрә җыела. Нормаль капает инде.
Нормаль капает инде. Әйе, футбол, футбол дисем, әле бу елда футболга чакырдылар бит әле мин. Футболда да Сокол дигән команда ишеткән. Аны саталар я, по-моему. Нидә?
Авитода.
Команда, әйе, бу Авитода сатылган команда. Прикинь. Мин ул списокта идем, причем, әйе. Сезон башында все нормально иде.

Mm. Это, ну, бы выглядело как, ну, если это пиар-ход – это крутой пиар-ход. Если это не пиар-ход, пиар ну, то командның реально ауыр булган эшләре. Бу пиар-ход түгел, әмма дә ләкин очень сильно сработало. Да? Шын мәгънәсендә, әйе, Авитага аларны чыгарып, бөтен дөнья белде моны, һәм э, хәзер алган, сатып алган президент клубы дип әйтик, э,

официально. Ну, сигез меңгә ярый. Тутырырга.
Бирә куй.
Ну, Синең янга бер ике кешене утыртырга була. Бер ике кеше. Былай утыра да. Былай, итәк.
Это гол забил, так ике кыз белән утыра. Әйбәт булыр иде. Моторын тукта әле. Шайбу забросил. Бу егет Глор. Беләсең нәрсә ул Глор? Нәрсә ул Глор?
Менә Син безнең нәрсә? шәһәрдә бар Рубин. Бар Акбарс, бар э, волейбольный клуб Зенит, әйме? Алар менә уйныйлар, яшиләр, әйме? Син аның турында белмисең. Ә менә алар җиңгәч, син менә тотынасың. Әйе. Бауналарга Акбар сүзе безнеке. Ну, мен, да, мин бит аны теге, Кемнергә менә. не скрываю уж. С детства за Рубин, менә теге выражение бар бит инде, с детства. Теге җиңгәч кенә әйтәләр. Глор, э, менә шул инде егет, теге. Алай ук бик каты җан атмый ул, но җиңгәч,

КХЛ белән чагыштырганда, НХЛда күбрәк түлиләр. Ну да. Ләкин нәрсә өчен түлиләр? Менә сезгә сорау. Ничек дип уйлыйсыз, егетләр? Ну то, что вот Нишләп НХЛда күбрәк? Э, Чөнки Түлиләр. анда м, матчлар күбрәк. Хм. Интересно, но нет дигәндәй. 108 матч, по-моему, да? 82. Аларда 82 ну, плюс плей-офф әлбәттә.
Ну да, шулай саныйм.
Каян мин боларны вообще каян беләм? Белмим.
Ну, вообще. Әйе. Хоккей карамый торган кеше.
Ну, мин думаю, что, может быть, шул теге ирекне кискән өчендер. То, что ты не можешь сам решать теге кой койсы командага. Э, а бездә андый нәрсә бармы соң? Мин, кстати, какие-то дополнительные пункты, бәлки. Юк.
Маркетинговый.
Күбрәк түлиләр, чөнки анда долларлар. Анда билет...
Анда долларлар, понятно.
Э, билет бәясе күбрәк тора.
Юк.
Яра әйт инде. Налоглар әйтә.
То есть, а анда күпме, ничә процент Анда 48 ялгышмасам. Яртысы получается.
Яртысы. Шуңа күрә син 2 миллион сиңа зарплат бирделәр, син 1 миллионың китә, грубо говоря. А бездә күпме түлиләр? Бездә шул үдеш. Прикинь, разница.
Шуңа күрә бездә 960 мең. 960 мең. Әй. Әй. 1 миллион да 40 мең үзе. Зарплатлар.
Тиз.
Темасы буенча менә.
Шулайрак. Получается, ну,
Очень дорого получается. Вообще. Получается, бигрәк күп акча эшләгез.
Ну я я про вот про это и говорил инде. Шуны әйткәнем бит мин әйтәм, ник җырга киттем микән соң инде мин? Бәләкәй чакта хоккейга. Ул бит барысының да килеп чыкмый. Күпме менә танышлар бар, Футбол белән шөгыльләнгән бөтенесенең дә теге травма, колено, тагын да Әйе. газапланалар менә.
Шуңа күрә профессиональ хоккейда шулай дип әйтәләр. Менә шушы уенчы менә ничә ел уйнап, шул эшләгән акчасын, аннарысын үзенең здоровьесына тора инде. Әйе.
Вот. И Аны хәтта профессиональный менә спорт. хәтерлим, китапта укыдым, бер третьяк язган иде. Безнең атак лабораториябез Третьяк менә чын мәгънәсендә ди, менә уенчылар күп Владислав Александрович Третьяк әйткән инде шул китапта язылган инде менә күпме уйный уенчы, күпме акча эшли, ул акча аннары менә үзенең здоровьесына китә. Бу бит инде получается, менә бу Акбарсның уенчылары бөтенесе дә сезон вакытында Казанда яши бит инде. Әлбәттә.
Алар акчасын ничек туздыра микән соң?
Аларның хатыннары бар. Хатыннары туздыра. Әлбәттә. Ну, бәлки бизнестыр инде. Күбесеннән, э, Аннары күбесеннән- хоккей, хоккейны белән бетергәч бит алар нәрсәләр яшәргә тиеш. Ансы бер, әйе, шуң- шуңа күрә күп хоккеистлардан э, бар нанимать итәләр алар э, финансовый Ну, директорлар. типа, управляющий.
Әйе, финансовый ассистент дип атала иде ул. Мгм, Ул менә шул ук НХЛдан практика, кстати, килде безгә дә ул. мгм. Э, Чөнки үзегез аңлыйсыз, хоккеист кеше особенно теге әле яшь булган әйе бәләкәй аңа менә миллионлык контракт бирәләр мәсәлән кулына самый бәләкәй анда да менә алар менә алар бит ул акчаны әйе сразу нәрсәдер шуңа күрә күп кеше я әти әнисе ул малайларның шөгыльләнә ул эш белән Феррари әйтсен алам.
Ул миллион Феррари алам. Кызыл, кызыл кожаный, монда ортында Феррари дип язылган. Юк, улым, сиңа ман кадәр акча ярамый дип әйтәләр башта әле теге. Ярамый, все, без үзебез синең акчаны карыйбыз. Ишекне ябалар да гына. Ирем, Феррари алабыз дип.
Син бит инде Акбарста эшләгәч, выездной матчларга тоже йөрисең торган, ну, йөри торган. Вакыт булганда бик теләп барам. Ә син фан секторда нитәсең? Мин фан секторда торам. Ә, теге елны гына барга идек э, Екатеринбург шәһәренә. И күп фанатлар теге мине белми. Ну, Сомбуни инди мала ери бу дәрсе. Да, да, да. Син тавышың белән әйтеп күрсәттең соң? Ә? Тавышың.
Мин просто автобуста үз тавышым, Акбарс тавышы белән әйтә башладым да и все. Бар миннән төшмәде дисәм була инде. Ул WhatsApp-ка күп үз тавышымны котлаулар теге рубик все. Ул запиши, запиши.
Тиздән, әйе, әйе, тиздән минемчә. Күкрәкләр анда.
Беренче елдан соң мин окша эше башлыйм. Запиши, запиши. Анда ятерлыный булла. Менә. Э, фан секторда вот мин просто неткәнем э, кайбер кеше бит вообще прям ну э, чирли дисәң дә була менә шул уен белән теге мин акбарс командасы барлыкка килгәннән бирле ул йөрәктә кайберәүләре хәтта теге акбарс уены булса

68 уен бит инде Ак Барстан. 5 сезонга бөтен команда. Һәм кай кайсы фанат менә бөтен уеннарга барып килә икән менә. Бөтен 68 золотой фанат дип атала. Һавага бүләк итәләр. Нәрсә? Нәрсәдер булса. Золотой фанат.
Бу байкасы. Или белмим, статуэткасы. Йо, просто статус шундый, ну, типа, золотой фанат, который объездил все города, представь. Классно. Э, менә эштән куды дигәндә э, тоже бер хәл. Э, ниндидер ниндидер уен, в общем, ниндидер спорт, тоже хоккеймы, футболмы. Там, по-моему, хатын кыз иде. Эштән сорап киткән, типа, чирлим дип. И барган бу матчка. Моны телевизордан күрсәткәннәр. Начальнигы күргән, эштән куган.

Алар прям, ну, ничектер агрессивно настроены теге, прям күренеп тора, что алар җанаталар, но икенче яктан бүтән команданың җанатан җанатары булса, как будто агрессивно настроены да. теге. Сугышырга мөмкиннәр, что такое. Вот хоккейда бар мондый нәрсә. Ул күбрәк менә футболдан килде, әйе, дөрес әйтәсез син. Э, футболда алар усалрак сүздә. Хоккейда э, ул только кажется. Менә алар белән Үзләре белән аралашкач, аңлыйсың. Болар да шулай гади кешеләр, үзенең проблемалары белән, үзләренең тормышлары белән дигәндәй. Алар шул истә булганда просто теге фанат анда, ну, усал булмыйча бердә беренчектә булмый. Эмоция кирәк. Эмоция кирәк. Син бит фанат кына түгел басып тора торган кычкырып, син үзеңнең командага Җан бирәсең бит инде. Син, әлбәттә, ә бу хоккей теге жесткий э, вид спорты булгач, спорт төре булгач, анда кирәк инде жесткость шулай ук трибуналарда. Шуңа күрә Хатын минемчә, кызларда күп җаната. Прям хоккей. Хатын-кызлар.
Ә?
өчен.
Да.
Әйе. Минем танышлар Бик арасында да бар, кем менә Акбарс өчен вообще.
Суеверие. Диктор чирләсә, Акбар җиңми, например, ну шундый. Э, Диктор чирләсә,

Им нельзя дотрагиваться до этого кубка. Ну, суеверие такое, что нельзя ярамый оларға мына шушы кубокка таянырга дип әйтте. Тотынырга. Тотынырга, әлбәттә.
Менә шундый әле бар. Суеверие. Ә тотынсалар нишли нәрсә була?
Типа главный кубокны уже ота алмыйсың, ну җина алмыйсың э. инде. Шунысы бар дип. Шундый менә ырым. Дип әйттем бит әле. Әйе, ырым. Ырым. Ә менә ул э, главный кубок э, Гагарина. Кубок Гагарина? Әйе. Рәсәйдә аның белән бар микән берәр шуның белән бәйле? Ну типа җиңдек. Аннан соң ул обязательно Казанга кайта. Э, Беләсеңме, тора, фанатлар күрергә тиеш. КХЛда, МХЛда шикелле бар шундый Кызыклы вакыйга ул кубок белән. Ул кубок һәрбер команданың, һәрбер менә анда бит инде ул кубокка бит әле языла аннары фамилияләр. И менә шушы исемлектә булган һәрбер уенчы үзенә алып кайта ул кубокны. И анда интернетта карасагыз, кем нәрсә генә эшләми ул кубок белән.
Хоккей бит үлми, ну в плане, хоккей уйнаучылар күп. Каян барлыкка килә алар? Ну, монда безнең әйтеп китим, Татарстан Җәмһүриятендә. Әйдә, әйдә.
Син молодец. Э, иң күп теге боз сарайлары төзелгән. 55 55 крытый ледовый дворец дип атала. Ул Рәсәйдә ну, Мәскәү белән Питерны Питердан тыш, әйе. Иң күп Иң күп площадкалар бездә Татарстанда менә мәсәлән сезгә мәгълүмат.
Өченче урын. Ну, Мәскәү белән Питерны Ярый, ярый. Без гел өченче урында. Сез өченче урында, ә без беренчелектә. А, саба битәрсез точно. Ә менә хоккейны уйный башлар өчен нәрсә кирәк? Каян ул мәхәббәт туа?
Йөрәктән. Алла сорау булды бу, алла. Нет, просто менә бер малай, допустим, менә. Ну, ярый. Кечкенә генә малай.
Шулай дип әйтәм сиңа сразу тогда. Ответный вопрос. Ә ничек алайса футболга мәхәббәт килде? Футболга чөнки анда вообще бер нәрсә дә кирәк түгел. Анда чыктың, монда егетләр уйный. О, можно с вами? Все, погнал футбол уйнарга. Переменада монда бер-ике кәгазьне менә болай чорнадың да скотч белән, все, пожалуйста. Хоккейда шулай ук инде, менә мин хәтерлим әле беренче класста Чалда укыганда без просто таяклар ала идек. Ик класс эчендә уйный идек. Миңа калса, без синең белән просто именно футбол уйнаган кешеләр һәм шуңа күрә без шундыйларны гына күрдек то есть мин например хоккей белән вообще кызыксынмадым ну ул миңа изначально кызык түгел авыр ием мин думал ну типа шуырга ике тапкыр уйнап карадым гомеремдә әйме теге бездә әле ул дворовый чемпионатлар бар ие то есть чаллыда теге комплекслар шунда местный команда җыя да берәр тренер и уйната инде теге җәй көне футбол кыш көне хоккей мин берсендә бардым аның теге ниндидер экипировкасы да бар как бы ну теге синең юк шул коньки ладно мә

Шуңа күрә спорт үлмидер дип уйлыйм мин. Э, хоккей уйнарга вот мин нәрсә аңладым типа зур теләгең булса гына ниндидер ниләргә ирешергә була во первых во вторых хоккеистларда акча күп әгәр дә ирек ну уңышас уңышка ирешәсең икән значит ну нормально жизнь устроил себе но башыңны югалта аласың шуңа күрә Ай, акыл белән яшәргә кирәк. Ә, сиңа рәхмәт шундый информация өчен. Наил, прям ну кызыклы миңа калса бик шәп чыгарылыш булды бүген. Да. Ә,
Рәхмәт чакырыгыгызга, егетләр. Бу мәгълүмати генә түгел, бик кызык подкаст булды минемчә. Мин вообще Нормально по поугарали. Языгыз комментарийларда. Ничек сезгә Шушы чыгарылыш. Анда пара язмыйлар. Ә менә хәзер Мин, языгыз. мин язам.
Мин обычно.
Ә менә хәзер языгыз комментарийлар. Победу одержала команда Паласко!
Кубок Стэнли наш. Хе-хей.